Чӑвашла Библи Моисейӗн пӗрремӗш кӗнеки Пултарни иккӗмӗш сыпӑк Тӳпепе ҫере тата вӗсен мӗнпур ҫӗрне ҫапла йӗркелесе туса ҫитернӗ. Хӑй тӑвакан ӗҫӗсене Турӑ ҫиччӗмӗш кун тӗлне туса ҫитернӗ. Тумалли пӗтӗм ӗҫне туса ҫитерсе ҫиччӗмӗш куна вӑл канлӗхлӗ тунӑ. Турӑ ҫиччӗмӗш куна пилленӗ, ӑна сӑваплӑ тунӑ. Мӗншӗн тесессӗн хӑйӗн тумалли, пултармалли пӗтӗм ӗҫне туса ҫитерсе вӑл ҫав куна канлӗхлӗ тунӑ. Кусем тӳпепе ҫер ҫинче пулса кайнисем. Вӗсем Ҫӳлхуҫа Турӑ ҫӗрпе тӳпене пултарнӑ вӑхӑтра ҫер ҫинче пулас хирти пур теме, хирте ӳсес пур ешӗлӳсене пултарнӑ вӑхӑтра пулса кайнӑ. Ҫав темпе ешерӳсен пулман-ха, мӗншӗн тесессӗн Ҫӳлхуҫа Турӑ ҫер ҫине ҫумӑр ҫутарман, ҫер ӗҫлесе тӑма этем те пулман. Анчах ҫер ҫинчен пӑс тухса тӑрса пӗтӗм ҫер питне шӑварса тӑнӑ. Ҫӳлхуҫа Турӑ этеме ҫерти тӑпраран тунӑ, унӑн ӑшне чӗрӗлӗх сывлӑшӗ вӗрсе кӗртнӗ. Этем вара чӗрӗ чун пулса тӑнӑ. Хӗвелтухӑҫ енче этемра Ҫӳлхуҫа Турӑ пахча лартса ӳстернӗ. Хӑй пултарнӑ этеме ҫавӑнта вырнаҫтарнӑ. Ҫӳлхуҫа Турӑ ҫӗртен тӗрлӗ йывӑҫ ӳстерсе кӑларнӑ. Пӑхма илемлӗ, апат валли лайӑх пулнӑ вӗсем. Пахча варринче вара чӗрӗлӗх йывӑҫӗ тата ырӑпа усала пӗлтерекен йывӑҫ ӳстернӗ. Пахчана шӑварса тӑмашкӑн этемран юханшыв юхса пынӑ. Унтан вӑл туратланса тӑватӑ юханшыв пулса кайнӑ. Перифисон ятлӑ пулнӑ, вӑл пӗтӗм хавила ҫӗрӗ тавра юхса выртать. Унта ылтӑн пур, ҫав ҫӗрти ылтӑн паха. Унта бдолах тата оникс чулӗ пур. Иккӗмӗш юханшывӗн ячӗ Гихон. Вӑл пӗтӗм куҫ ҫӗрӗ тавра юхса выртать. Виҫҫӗмӗш юханшывӗн ячӗ Хидекель. Вӑл Ассири умӗнчен юхса иртет, тӑваттӑмӗш юханшывӗ Ефрат. Ҫӳлхуҫа Турӑх хӑй пултарнӑ этеме ертсе пынӑ та ӑна этем пахчине, ҫавӑнта ӗҫлесе тума, пахчана сыхласа тума вырнаҫтарнӑ. Ҫӳлхуҫа Турӑ этеме ҫапла вӗрентсе каланӑ: Эсӗ пахчари пур йывӑҫӑн ҫимӗҫне те ҫийӗн, анчах ырӑпа усала пӗлтерекен йывӑҫ ҫимӗҫне ан ҫий. Унӑн ҫимӗҫне ҫинӗ кун эсӗ вилмеллипех вилӗн, тенӗ. Ҫӳлхуҫа Турӑ тата каланӑ: «Этеме пӗччен пурӑнма аван мар, ӑна пулӑшса тӑма хӑй евӗрлӗскерӗнех пултарар», тенӗ. Хирти мӗнпур чӗрчуна, тӳпери пур вӗҫен кайӑка Ҫӳлхуҫа Турӑ ҫертен тунӑ. Унтан вӗсене мӗнле ят панине курас тесе чӗрӗ чунсем хӑйсене этем мӗнле ят парӗ, ҫавӑн ятлӑ пулччӑр тесе, Вӗсене этем патне ертсе пынӑ. Этем пур выльӑх-чӗрлӗхе, тӳпери пур вӗҫен кайӑка, хирти пур тискер кайӑка ят хурса тухнӑ. Анчах этем валли ӑна пулӑшса тӑма ун евӗрлӗскерӗ тупӑнман. Ҫӳлхуҫа Турӑ этем ҫине тарӑн ыйхӑ янӑ. Вӑл ҫывӑрса кайсассӑн унӑн аяк перчисенчен пӗрне кӑларса илнӗ те ҫав вырӑна ӳт илтернӗ. Этемрен илнӗ аяк перчинчен Ҫӳлхуҫа Турӑ арӑм тунӑ та ӑна этем патне ертсе пынӑ. Вара этем каланӑ: Акӑ ку манӑн шӑмӑмран илнӗ шӑмӑ, манӑн ӳтӗмрен илнӗ ӳт, артан хӑй упӑшкинчен илнӗрен ӑна арӑм тейӗҫ, тенӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ этем хӑйӗн ашшӗпе амӑшне пӑрахӗ те арӑмӗ ҫумне ҫыпҫӑнӗ, вара иккӗшӗ пӗр ӳт пулӗҫ. Вӗсем иккӗшӗ те адам та, арӑмӗ те ҫарамас пулнӑ, пӗр-пӗринчен вӑтанман.